Yes, ɛbɛduru mmerɛ bi no na asoɔden, na sonsom no ɛbɛyɛ asoɔden, ɛma wɔn yɛ asoɔden paa. But ɛduru mmerɛ bi no meyɛ apa ba wɔn ho sɛ ɛsɛ megya wɔn nkɔ. But mesa tena hɔ na mese daabi, daabi, ɛsɛ mesan ɛtwe wɔn ɛbɛn me na mekɔ so bɔ mpaeɛ di ma wɔn because ɛnyɛ wɔn nia na wɔn de yɛ sa. Ɛnti Nyankopɔn fa me so. But ɛnɛ a mene wɔn te na ha deɛ. Ɔmo yɛ me ni kosua. Powerful. Ɔmo yɛ w'ani nkosua. Ɔmo yɛ me ni kosua. Piaw! Papa Africa nie. Ade akye biom. Mekyia obi biara. Mekyia obi biara. Mekyia m'ahwɛfoɔ nyinaa. Papa Africa nie. Kae wo nkyi adwumadie na w'ani gu so, w'aso gu so a wotie no. Da biara mebɛtena afidie wei so a, mema wonya wo ho nteaseɛ sɛ dwumadie wei yɛ dwumadie bi a ɛbɛboa wo, ɛbɛboa wo ama woate wo celebrities no, atitiriw na ɛwɔ ɔman no mu no, wɔn ho nsɛm, baabi a wɔhyɛ aseɛ, bea pɔtee a wɔhyɛ aseɛ ne mpɛnpɛnsoɔ a Tweedi Ampɔn Onyankopɔn de no aba bɛduru w'abrabɔ mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wode bɛyɛ mfatoho na woahu sɛ w'abrabɔ no, bea a wohyɛ aseɛ, Na ɛyɛ wo sɛ kɔka w'ano aduro no wu no yɛ sɛ ɛmfatoho nti ɛna prison ni ne werɛ anho yɛbɛma obi eight years ne akɔma obi four years ɔbɛba ɔse ah ɛneɛ me nua yi koraa mɛkɔ fie agya no na ɔde akyekyere ne werɛ metwa me ho sim aba na yɛatwetwe nkɔmɔ na nnɛ nipa a mewɔ no wɔ fie ha no ɔyɛ nyame nipa ɛbɛyɛ ogya nyame nipa W'akɔnkɔden wɔ Ghana ha yie paa, agye nyamesɛm de asi hɔ. Ɛnna yɛbɛbɔ nkɔmmɔ bebree, wobɛte n'abrabɔ mu nsɛm, bea a ɔhyɛɛ aseɛ, ɛne mpɛnpɛnsoɔ a Tweediampɔn, Ɔbɔadeɛ Totorobonsu Nyankopɔn no de no aduru w'abrabɔ mu. Metwa me ho simama ba. Bio, meda wo ase sɛ wogyee berɛ ma yɛkɔfaa aboafoɔ nkratoɔ de baeɛ. Nyame ne pae mu aba aba. Yoo megye wei so me nua. Apom bɔkɔɔ deɛ. Yesu adom wo nso ɛ. Bɔkɔɔ saa. Me nua, mekyia wo. Papa, megye so papa. Abrombɔkɔ. Nyame adom o na wo nso ɛ? Bɔkɔɔ saa. Ɛda Yesu ase. Ɛɛ Abrombɔkɔ. Bɔkɔɔ Nyame n'adom, ɔbɔ adeɛ nti yɛda so ɛte ase. Wohu sɛ ɛnnɛ wahu sɛ show no ani asesa. Agya, wo din ankasa a w'awofoɔ woo yɛ de too no yɛ din bɛn? Me din ankasa de Christian. Christian. Christian. Wow. Ɛyɛ din a me maame, m'awofoɔ de to me. Na wonyiiɛ no, Christian no, wɔkyerɛw mu deɛ nti a wɔde Christian too. Yɛ a menyiiɛ no, tam a me mame woo me, wɔfa me nyinsɛn no, ɔse na ɔfa amaneɛ mu pa ara. Nti one day wɔ ɔda na ɔso daeɛ, ɛna ɔbɔɔ hɔ beka kyerɛɛ no sɛ ne ba no ɛwɔ ne yam no, wabɛyɛ nyamedifoɔ kɛseɛ pa ara. Nti na wɔn wɔwoo me no, wɔto me de Christian. Hɛ! Saa asɛm wei, ɛkɔ so wɔ me show yi so da biara, na kyerɛ sɛ wowo wo ba a, edin a wode bɛto no no, ɛhave impartation bi wɔ n'abrabɔ mu. Wɔse ne maame woo no no, wɔfrɛ no Christian because ɔbɛba abɛyɛ Nyame difoɔ kɛseɛ paa. Ansa na ɛne Nyame nipa bɛtwetwe nkɔmmɔ no ankasa no, eh, meba. Eh, Wadaroma, wo din ankasa a w'awofoɔ de too wo yɛ sɛn? Pakyɛ, yɛfrɛ me Jerry. Yɛfrɛ wo Jerry. Mepakyɛ yi o. Ɛyɛ yɛn ayɛ Jerry John Lawrence yi anaa? Mepakyɛ yi o. Piaw. Na ɛba ne sɛn na din bebree atwa ahyia wɔ Ghana na Jerry na akɔfae? Ok, eh, me nana ma mete aseɛ sɛ na Lawrence Time na wɔne no yɛ adamfoɔ nti na ɔde me too no. Ei, na kyerɛ sɛ obiara din a ɛda ne so wɔ asase wei so no, obi tumi kɔka se me deɛ yɛfrɛ me Ɔsɛe. Wobɛhu no na ɔwe nsa na wasɛe na ɔdi mma akyi. Nti din biara no have impartation. Na kyerɛ sɛ woyɛ sogyani kɛseɛ, army of the Lord. Saa na ɛteɛ. Powerful. Ɛnnɛ, ɛbɛyɛ sɛ ogya. Ɛɛ, mesa hwɛ me nsa nifa so a, sɔfo pɔw bi nso te hɔ. Yɛnkɔma no akwaaba. Yɛne no ntwetwe nkɔmmɔ. Yɛmmisa ne din. Ɛnnɛ, tena ase, na wobɛte wɔn ho nsɛm. Bea a wɔhyɛ aseɛ ne mpɛnpɛnsoɔ a Twedeampo Nyankopɔn de wɔn abɛduru. Wohu wɔn sei a, wɔyɛ team a wɔda asafo bi ano bɔ adwuma wɔ Nyame mu. Edin a w'awofoɔ de too wo ne sɛn? Me din ankasa a m'awofoɔ de too me yɛ Felix. Felix. Na wɔwoo wo no, anyɛ biara, nkurɔfoɔ sukuu yi, woakɔ bi aduru he? Me m'ankasa deɛ, nea enti a wɔde Felix no too me no yɛ sɛ Felix asekyerɛ yɛ anigye, sɛ abere biara w'ani bɛgye wo ho. But me, wɔwoo me no, me maame nko ara ne nipa a ɔhwɛɛ me. Me papa anhwɛ me bi but meyɛ obi a abere biara no mehwɛ m'abrabɔ mu a ɔsɛ din a ɛda me so nti no mema m'ani tumi gye me ho nti woyɛ obi na wowɔ hɔ na wo werɛ ahow koraa me ne wo tew a mɛyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ dɛn w'ani bɛgye ama wobɛsere. Nti no anyɛ biara wo starte nkurɔfoɔ sukuu yi bi no wo nyaa adwene bi sɛ din a me maame de ama me yi ɛnyɛ nti me nsesa mfa din foforɔ? Oh daabi mansesa me din ɛno ara saa. Nyame nipa, ɛɛɛ yɛka sɛ Christian a, Christian yɛ hwan wɔ Ghana? Christian yɛ obi a ɛsom Nyame. Obi a ɔsom Nyame. Ɛsom Nyame, ti Nyame ase. Nti wosom Nyame? Me som Nyame paa. Wo te Nyankopɔn ase? Me te Nyankopɔn ase paa. Nyankopɔn kasa a wɔte? Me te yɛ paa, me te Nyankopɔn ne kasa paa. Yɛse Nyame adwuma na hwɛ yɛ. Na wo deɛ no akɔ so. Powerful! Ɔbɛyɛ sɔfo ampa. Akwabye baa me show so, mibisa no sɛ, Nyame adwuma na ɛhwɛ yɛ? Ɔse, Ɛ ɛ ɛna ɔse deɛ mpo? Nyame adwuma na ɛhwɛ yɛ? Ɔse, na ade agye akatua pa. Na mese, Woboa, wonnim Bible mu. Papa Africa, magye m'adwa wɔ Kae W'akyi dwumadie no so. Dwumadie wei, ɛbɛboa wo ama woate wo celebrities no ho nsɛm. Bia ɔhyɛ aseɛ ne pɛmpɛnsuo a Tweediamfo Nyankopɔn de no abɛduru. Ɛɛ Apostle Doctor Christian, wo maame a ɔkye mo woo wo te aseɛ? Me maame te aseɛ paa. Wo maame te aseɛ? Me maame te aseɛ, frɛ no Beatrice Nyamade. Nyame nhyira no wɔ baabi biara ɔwɔ. Apostle, yɛwɔ nkwalaaberɛ mu wɔ ne fie a ɛdi no, ɛɛ na nyamesom ɛka w'abrabɔ? Ɛɛ ɛma a yɛwo me, menya bɛyɛ sɛ six years no. A Mibenyin kakra no, na me me maame ka kyerɛ me sɛ, wɔ six years mu hɔ, mitumi bɔ mpaeɛ ma nkurɔfoɔ. Six years? Six years. Na wobɔ mpaeɛ ma nkurɔfoɔ? Mebɔ mpaeɛ ma nkurɔfoɔ a nkurɔfoɔ tumi nya wɔn ayaresa. Six years? Six years. Na ɛba yie anaa? Ɛnyɛ ɛba yie, ɛyɛ divine calling.

Ɔko a refrɛ wo. Enti sɛ ɛɛ adom no anaa Nyankopɔn adwuma no nni kɛseyɛ mu. Ɛnni sɛ wowɔ sika, nyɛ sɛ wokɔ sukuu, but when the calling is upon you, sɛ ɛfrɛ no wɔ wo so a, ɛfrɛ no ankasa bɛkyerɛ wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ. Na anyɛ biara wohyɛɛ wofiri nkwadaa ase yɛ Nyankopɔn calling no ba woso no na wawofoɔ ɔmo pene so. Wawofoɔ yɛ Kristofoɔ. Na mawofoɔ ɔmo yɛ Kristofoɔ paa na ɔmo pere so paa ɔmo pere so paa. Nti nsɛm bɛn na ɔmo ka fa ho? Ba me ankasa no ɛdu ɛfrɛ no wɔ me so no na ɛde me yɛ nneɛma bebree na Satan pɛ sɛ ɔnfa me yɛ dea no pɛ na ɛwɔ those days no me ba bɛyɛ very stubborn. na ne nyinaa menim sɛ adom no na ɛdi me yɛ saa. Meyɛ stubborn. Meyɛ very stubborn metumi dwane firi fie na mebɔ bɔɔl paa nti metumi ɛkɔ ɛkɔ sisa m'atareɛ a ɛde ɛ kɔla ɛgu ho ɛde yɛ gyese na ɛkɔ bɔ bɔɔl. Powerful. Nti enem nem a na one day kɔ bɔ bɔɔl wɔ baabi na borɔfoɔ bi ba hɔ na wɔn sɛ wɔn bɛfa me akɔ. Nti ɔmo kɔ home me papa, me papa deɛ ɔpere nso baa yɛbɛduru me mame nso me mame hwɛ ahaa ne haa, ɔmpere da. Adɛn nti na wampene? Ɔse saa tam no me nyiiɛ a me wɔ bɛsɛ 12 years nti me nyiiɛ nti ɔse me kɔ a me kyi bɛyera ɔnho me biom yɛyɛɛ yɛyɛɛ me mame se dabi nkɔ ɔmpere nti me bɔbɔɔ paa. Powerful. Nyame nipa sɛ ɔsan nso yɛ striker kɛseɛ. wɔ Nyankopɔn mu san so ka ho. Kae baabi a na ofiri. Kae abrabɔ a na ɔwɔ mu. Kae tebea bi a na ɔwɔ mu a ɛnnɛ na na Nyankopɔn de wo abɛsi baabi. Na fa yɛn namba na nso bra bɛka w'akokyɛm wɔ Kae Ɔnkyi adwumadeɛ no so. Ɛfɔ so Dɔkta Christian Saba, woayɛ asoɔden ama Nyankopɔn da? Yɛ, meyɛ asoɔden paa. Asoɔden bɛn na woyɛeɛ a wonuu wo ho anka ɛnnɛ paa yɛwo wo foforɔ a anka wonsan nyɛ bio? Hmm, me nua, wokae me asɛm o. Asoɔden a meyɛeɛ ne sɛ na mekɔfa ɔbaa bi a meyɛ sɛ mɛware no. Ba akyirɛsɛm no, anka nyɛ Nyankopɔn na ɛdɔ me, na Nyankopɔn nsa wɔ me so anka, ba de sɛ ɛnɛ mewɔ prison. Anka ɛnɛ Nyame adwuma anka mɛbɔ agu. Asɛm a meka yi ɛne ananse yi a na mesoso sɛ saa ɔbaa no ɔde bɛma bi akyi. Nti accidentally mekɔpie wɔ saa area hɔ. Na it's not intention sɛ ɛhɔ na mekɔ, ba mekɔpie wɔ hɔ. Ɛte guy guys no hu me pɛ na wɔn bɛ atake me nti wɔn bu me yie paa nti later no ɛna wɔn san de mi kɔ police station na wɔn bɛ kyi me tum nti wɔn kyi me tum no ɛna me bɛ wɔn bɛ release me no the week na wɔn san de mi kɔ hifie kɔ bɔ me ka that day na na ɔba no nso ɔba police station sɛ me ne na agyae nti deɛ mepɛ sɛ meka no sɛ ɛde bi a wobɛyɛ woyɛ sɔfo wobɛyɛ no ɛsɛ wobɔ ho mpaeɛ Ɛma Awurade gye ntom. Mekae ho sɛ mpaebɔ a mambɔ ɔfa saboreɛ ho no, ɛna is almost end my life. Hwɛ, it doesn't matter how anointed you are. It's Jezebel who ran uh, uh, Elijah out of town. Elijah forget who he was. Elijah, eh, ne reference, obetumi afre cockroach to go after Jezebel. But ne reference home. Enti Jezebel wɔ town, me nua. Jezebel wɔ town, and they are trying to you know to bring the mind of God down. Wɔn pɛ sɛ wɔn wɔn brɛ yɛ ase, nti esi ma yɛn ni da hɔ. Nti ɛno na yɛ adeɛ a sɛ if wɔn ma mi opportunity bi biom a. Da mistake deɛ menyɛ biom nti ɔba Dilala ɛno na ɛsɛ Samson abrabɔ Dilala na ɛsɛ Samson abrabɔ nti saa ɔba sɛm no in fact sɛ mekae something na mehu sɛ Nyankopɔn dɔ me because ɛnyɛ easy ɛnyɛ easy because ɛnyɛ Nyankopɔn sa ne wɔ me so ɛne n'adom ne ne ho mmɔborɔ sɛ na I'm royal to him a ka by this time meda prison ana mewo because ɔmo hyehyɛ sɛ ɔmo push me to amara bi mu Kaonkyi adwumadie na yɛgu so rehwɛ no. Camera man, ma me ne me nnipa yi nkasa. Ɛɛ, akɔ aba bio? Megye so papa. Wohyɛɛ sɛ wofii aseɛ sɛ wobɛdi Nyame akyi no mfeɛ sɛn ni? Three years. Three years. Three good years? Three years papa. Ɛdeɛn na ɛhyɛɛ wo nkuran sɛ three years? Wo namfofoɔ kɔbɔ bɔɔl, ebi yɛ stubborn, ebi pɛ mmaa de na nkoaa deɛ ɔso bɛtumi agye akyi. Yoo medase paapa wo dwumadi nankasa wose kae wakyi ɛɛ ne nyinaa gyina abrabɔ a menam mu anaa baabi a mefiri ansa na awurade nyankopɔn ɛnam me papa so gyee me ntia na me nso mede me ho abɔ afɔre ama no. Na sisi a na wode wo ho ama nyankopɔn no Obi ayɛ adeɛ bi anaa obi abu abam ama wonnu wo ho koraa sɛ woafa Nyankopɔn da. Oh, bebree, bebree. Abambufoɔ deɛ wɔdɔɔso wɔ Nyamesom mu. Ɛnsɛ mɛnsa ne wɔn. Ahaa. Tie, woahu sɛ Nyame adwuma yɛ den, ɛna wohyɛ aseɛ nso a, nneɛma mu yɛ den yie paa. Nti wɔbɛba, na asɔre a worekɔ yi, wonnya hwee, ebia woagyae w'adwuma, ɛna kɔm de wo, adɛn na wobrɛ saa, bra na yɛnkɔyɛ sei, na yɛbɛnyɛ sika. Wɔpɛ wo sɛeɛ kɛkɛ, nti na wɔyɛ wo saa. Ba ne nyina mu ɔwɔ sɛ hu sɛ bible no ma yɛte ase ɔse wurade nyankopɔn ɛna ma nipa yɛ dɛn odifoɔ na ɔbrɛ dwuma de ɔmfa bi ɛyɛ dɛn ɛnka ho ahaa nti ne nyinaa wɔ sɛ wotu anamɔ nyinaa no na wosua nyame asɛm so ɛde ɛdɛn ɛde aka ho sɛ deɛ ɛbɛyɛ afotu bɔne bi a bɛba w'akwa mu no womfa nyɛ adwuma. Wowɔ sɔfoɔ bi wɔ Ghana ha a wosua no a wonnya nyankopɔn abɛyɛ sɛ ɔno daakye? Oh, yeah, ne nyinaa ɛyɛ me papa a me ne no ɛwɔ hɔ. Wo nyaa bɛyɛ sɛ ɔpapa. Yeah. Deɛ Nyankopɔn di no aduro, wonya nka bɛyɛ sɛ ɔbɛdi no. Saa. Ade baako a ɛyɛ me dɛ a mepɛ sɛ meyɛ te sɛ ɔno no ɛyɛ ahobraseɛ. Ɛmfa ho sɛ wo na wohyɛ no aseɛ anaasɛ ebia ɔno na ɛdi w'anim, daabi. Saa ahobraseɛ no na meyɛ dɛ mepɛ sɛ Awurade Nyankopɔn boa me na mentumi nsua na me nso mentumi yɛ saa. Ɛɛ, wiase yi mu no, mpanimfoɔ ka asɛm bi sɛ, Sɛ obi turo kɔhwɛ nkwa a, yɛntoro sɛ ne mpa no kɔhwɛ ngu hɔ. Wɔse ne papa na ɛgyee no. Ɔyɛ Apostle Doctor Christian Saba. Nti n'anammɔn akyi na ɔno nso di. Na dwumadie wei no, ebia na nnɛ woante aseɛ yie, ɛyɛ kae w'akyi, baabi a wɔhyɛɛ aseɛ ne mpɛnpɛnsoɔ a Tweadia mpo Nyankopɔn de wɔn abɛduru yi. Nipa dasani, obi se, Ae, ɛɛ, obi pɛ, da bi obi pɛ sɛ ɔhu kwan a faa so yɛɛ yie, bɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛhu, te deɛ nti a ahia wo. Obi pɛ sɛ ɔhu kwan a wofaa so sakraeɛ, bɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛhu deɛ nti a na woyɛ debɔneyɛfoɔ. Ɛnnɛ, wobɛhu ne nyinaa wɔ ha. Ɛɛ, w'awofoɔ na wɔpere wo nyamesɛm no? Paa. Hmm, woyɛ sure? Meyɛ sure paa. W'awofoɔ yɛ Kristofoɔ? Ya. Wosom wɔ wɔn fie? Ebi wɔ hɔ. Saa. Ya. Na adɛn na aberanteɛ te sɛ wo a ahoɔden a wobɛtumi atete ahaban na wose Nyame adwuma na abɛyɛ? Meda aseɛ wɔ hɔ. Isaiah ma yɛte aseɛ sɛ bosomsom yɛ dɛn? Kwasiasɛm. Hɛ, woyɛ sure? Saa. Ɛnti sɛ bi obu so wɔn ani nkɔ a ɔde bɛma me. Na mmerɛ bi a atwam mu no a menhyia me papa yɛ no, me a menim nea Satan ɔde me yɛɛyɛ. Sɛ wate aseɛ? Ɛma m'abrabɔ bɛyɛ basaa. Sika deɛ meyɛ adwuma a metumi nya nanso mehu ano. Sɛ wate aseɛ? Adwuma nyɛ sika bɛ wohu a. Yeah, nea mede bɛyɛ ayɛ mma asɛm. Mma asɛm. Yeah. Ɛnti afe a mabɛhu nokorɛ no, mensan ntumi nsan m'akyi ɛyɛ dɛn nkɔ ɛso mu biom. Mmeranteɛ a aba so ne mmabaawa a aba so nneɛma a wɔyɛ yɛn mu deɛ wɛn anim yɛ George nsa wii. Oh ɛno nkoa deɛ ɛyɛ a na meda Awurade Nyankopɔn ase menyɛ bi da George menim no nsa so menim no. Ɛmaa pɛ ketewa bi. Ɛno deɛ meyɛ nyɛ sɛ ketewa bi papa hwɛ nokorɛ deɛ ɛda hɔ a na waka na ɔn sɛ nneɛma a megye Nyame di mɔ ne sɛ prophecy bi a me papa de ma me ɛfa ɔba ho nti na mesɛ menkɔ m'akyi bio. Da bi a mehyia papa wei, wɔyɛ obi a wɔde nyamesom ateetee me saa nti mehu na wabɛdane m'atamfo. Still ɔmpɛ sɛ ɔbɛgya m'akyi di. Ɔn, metumi hyia na masoɛve no. So wate aseɛ? Nti one day na ɔto ne bo ase, wahu, ɛna ɔbɛkye me wɔ kɔna bi mu na waka ahintasɛm bi kyerɛ me. Ɛyɛ Friday, 2017, ɛde no sɛ ɛsiiɛ. Ɔba no firi me nkyɛn a ɔse sɛ mamma ɔba no ankɔ a, mɛte asɛmmɔne. Ampa nso aa, ɔkɔɔeɛ a na mete sɛ ɔkɔnya accident. Kyerɛ sɛ wafirim. Ɔbaa no awu anka ɔbɛwu ah. Seriously sɛ wate aseɛ nti no paapa eh, nyamesom deɛ woba nyame mu a na wasɔ mu yie na wa ɛna ɔn sɛ bible no sɛ fifty fifty deɛ ɔmpɛ nti wonim sɛ wontumi a wode tena hɔ na obi ahu sɛ ɛnyɛ nyame na woyɛ dɛ wosom nti wode wo ho abɔ afɔdeɛ de a wɔ sɛ woyɛ adwuma na obi ahu sɛ anamɔ a wotu no ɛyɛ kristoni abrabɔ. Ɛhɛɛ saa na ɛteɛ. Na wo papa ɔni girl wɔ asɔre no mu? Oh dabi dabi dabi dabi adeɛ a adeɛ a yɛ ne kyiw adeɛ koraa no no saa. Ɛna wo deɛ ɔwɔ girl wɔ asɔre no mu? Meda ase ɔn sɛ ɛɛ mini girl. Wonni girl wɔ asɔre no mu? Me ba no. Fresh boy te sɛ wo. Yeah ansa na mɛba no na me wɔ bebree sɛ wate aseɛ but ɔn sɛ wɔn rushe me ɛna wɔn fa aba nso adi m'akyi aba a ɔde di m'akyi ɛyɛ Nyame asɛm. Bere na bere nyinaa, scripture bi wɔ hɔ, ɔde ma me a, mea mekɔ kan, anaasɛ wɔkyerɛw nneɛma na ɔnkasa wɔn sɛ nea meyɛ no ɛyɛ bɔne, nti ɔsɛ mengyae. Wɔn wɔ nrahyɛ o, na ɔbɛma wate asɛm a ɛwɔ Bible no mu ama akɔ mu gyip. Afei ɛnyɛ obiara na ɛbɛka akyerɛ sɛ nea woyɛ no ɛyɛ bɔne, nti saa na ɛteɛ. Tupi abɔnten a, wohu sɛnea Nyankopɔn afrɛ wo, sɛnea Nyankopɔn kasa, Nyankopɔn kasa a, wote? Oh yeah, te sɛ nea Nyankopɔn kasa a wote, sɛnea Nyankopɔn afrɛ wo, how address decent, how a wonkɔ fɛdifoɔ tenabea, ɛsɛ ntena fɛdifoɔ tenabea, how a wonkɔ, wonnom nsa, wonyɛ sei, na wohu wo nnamfofoɔ a wɔyɛ saa no a, ɛyɛ a na, huh, sɛn na wo ho yɛ wo? Ɛyɛ a na ɛyɛ me ya. Ɛyɛ wo ya? Yeah. Wo nuanom abɛyɛ sɛ wo? Yeah, ɛsiane sɛ wɔnnim nea wɔyɛ. Nti wo ankasa wo papa gye wo, wo nso woagye akra dodoɔ sɛn? Oh, ɛno deɛ mentumi nkan. Woagye akra? Eh. Ɛnyɛ ɔkra o, akra. Yeah. Dodoɔ sɛn? Ɛna make asɛ me ntumi nkan. Piaw! Ɛɛ wei ɛyɛ kae wo nti show. Dwumadie no ɛbɛboa wo wobɛte o celebrities no ho nsɛm. Bia a wɔhyɛ aseɛ ɛne mpɛnpɛnsuo a Twɛdi Ampɔn Nyankopɔn ɛɛ ɛde wɔn abɛduru. Nyame nipa, mekyia wo bio. Megye wo so. Asɔre no mu, wo girls yɛ sɛn? Oh asɔre mu deɛ menni girl biara wɔ hɔ. Ah adɛn sɔfoɔ mma wo kwan nyɛ mmaa asɛm. Oh wo di obi akyi a na woasua nanammo a ɔretu. Ɛsiane sɛ me papa a medi no akyi no ɔnyɛ saa na me matumi afa n'akyi akɔyɛ nneɛma bi saa. Nti fa no sɛ ɛnnɛ woakɔ asɔre na ɔbaa bi approachi wo, Nyame nipa m'ani gye wo ho, ɛdeɛn na ɛbɛba mu? O, mɛtumi ama no ate aseɛ pirenn sɛ memene a memɛ de me ho no deɛ menyɛ saa lie no nti m'ani nnye, mempɛ no ankasa. Ɛɛɛ na adeɛ akye na nipa foforɔ asan aba, Nyame nipa m'ani gye ho, mepɛ sɛ me ne wo bɔ bra because Bible sɛ yɛnwo ne ase ntrɛ te sɛ mpoano anwea, ɛdɛn na bɛbɔ no? Menim paa sɛ Bible se yɛnwo ne ase ntrɛ sɛ mpoano anwea, but biribiara mu no sɛ wo brɛ nso yi a wo werɛ ahye wo ho na woyɛ a wobɛyɛ dɛn? wobɛti nti biribiara wo nya nto w'ase I think sɛ wɔn a wɔn bɛba wɔn bɛba yɛn yɛ sei yɛn wo yɛn yɛ sei no ne nyinaa mɛtumi aka sɛ ebi a ɛyɛ Jezebel anaa sei a me papa kan bronsam honhom bi na ɛyɛ dɛn ɛwura wɔn mu wɔn pɛ sɛ tebea a wɔn anaa deɛ a Nyame nam so ɛyɛ no ɔtwe wo san Because me yɛ obi a me maame tumi de me kɔ asɔre aa but me nkɔlaabrem but me bɛ nyin kakra aa na me hu nneɛma bi because me yɛ obi a me me yɛ stubborn yɛ ka area ha a Dobro, Amasaman, Adoagyiri sɛ yɛ ka ɔmo a ɔmo hye ɛne ɔmo a ɔmo yɛ nneɛma basabasa me me ne langard fo nyinaa nante pɛn. Ntsi sɛ ndɛ sei no na sɛ Nyame se menyɛ n'edwuma anaa Nyame nsa wɔ me so a, ɛyɛ nkorɔfoɔ bebree nwanwa. Even m'adamfofoɔ a me ne wɔn nam nyinaa, da bi wɔn se o, wo a w'ayɛ sei a, ɛna me kyerɛ wɔn sɛ Nyame mmerɛ na ɛyɛ mmerɛ pa, ntsi sɛ Nyame berɛ soma wo a, wontumi nsɔɛ wo, na Nyame frɛ wo nso a, wontumi ndɔɔgye no. Tam a wowɔ hɔ no, Wa wo tam anaa wo baa nyame mu no wo kasa tia nyame nipa bi pɛn. Ɛndeɛ mayɛ bebree even obi koraa yɛ asɔre na bi wɔ a metumi hae aa nti me aa mehu sɛ m'adwene aduru akyiri nti woyɛ asɔre na ɛyɛ dede pɛ metumi kasa tia wo sɛ woyɛ dede gu m'asom. Ah me nyaa no nteɛ sɛ sɛ obi hae anaa obi sɛbe nom nnubɔne bi a ɔntumi ngyae nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu. Oh, nokorɛ a ɛwɔ mu ne sɛ agye w'ankasa woma wo ho kwan anaasɛ wohyia obi a ɔbɛtumi atetew wo afiri nneɛma bi ho because ɛnnɛ nnɛ yi a me ne wo kasa nyinaa me ne me papa nam but me nnamfofoɔ nneɛma bi a wɔyɛ ne nsɛm a wɔkeka no sɛ meyɛ obi a mentie me papa afutuo na nka mentie Nyame asɛm a anka ebia mɛsan ɛwɔ mu ɛyɛ den paa sɛ wowɔ mu a wobɛfiri mu Ɛyɛ den sɛ wowɔ mu a wobɛfiri mu, but wofiri mu nso a, mɛtumi aka sɛ ɛbɛsen ayɛ den sɛ wobɛsan de wo ho akɔ akɔhyɛ mu biom. Uh, anuam ne adɔfo, uh, kae w'akyi adwumadie ɛna wogu so a wohwɛ no. Yɛka sɛ kae w'akyi a, kae nneɛma bɔne a wayɛ. Na obi bɛbisa sɛ adɛn nti na nɛ mede tim wei baeɛ? Ɔyɛ tim bi a Nyankopɔn afrɛ no nti wɔma mɛtena ha mɛtwa ntorɔ. Ɛɛɛɛɛ wo ne w'asɔfoɔ nketewa yi nante yie yi, challenges bɛn na wafeesi? Ɛfa wɔn fã mu. Ɛfa wɔn fã mu. Oh yeah, challenges deɛ mafeesi bebree because sɛ obi nam wiase a ɔyɛ nneɛma basabasa asɛ woka ho sɛ nsonso bi na ɛdi ne ɛyɛ saa adwuma no nti wobɛfeesi challenges, saa nsonso no wɔn nso wɔmpɛ sɛ wobɛgyae wɔbɛgya wɔn ama wo. Enti ɛsɛ sɛ wo nso wowura mpaebɔ mu na wobɔ mpaeɛ srɛ Awurade sɛ, Awurade, twitwagye wo man no mu. Nti ama a lot of attacks, stigmatization, nkurɔfoɔ asɛm deɛ yɛte bi, yɛte bi because wɔn pɛ wɔn pɛ wɔn sɛeɛ ɛna me nso me se daabi ɛsɛ Nyankopɔn afa wɔn yɛ adwuma because adeɛ Nyankopɔn de dua wɔn no ɛso. Nti Bible sɛ deɛ ɛte yɛn mu no so sɛ deɛ ɛte wiase. Nti ɛma ɔtan no asɔre paa. Uh, wobɛkae uh, bɔne bia bi anaasɛ uh, challenge bi a wofaa mu wɔ asɔfoɔ nketewa ho ɛyɛ sɛ pam wɔn koraa firi wo nkyɛn wobɛkae? Yes, uh, ɛbɛduru mɛbi no na asoɔden na sonsom no ɛbɛyɛ asoɔden ɛma wɔn yɛ asoɔden paa but Aduru mmerɛ bi no meyɛ apa aba wɔn ho sɛ ɛsɛ megya wɔn nkɔ. But mesa tena hɔ na mese daabi, daabi. Ɛsɛ mesan twe wɔn bɛ me na mekɔ so bɔ mpaeɛ di ma wɔn because ɛnyɛ wɔn nia na wɔde yɛ sa. Nti Nyankopɔn fa me so. But ɛnɛ a me ne wɔn te na ha deɛ. Wɔn yɛ me ni kosua. Powerful. Wɔn yɛ w'ani nkosua. Yɛ me ni kosua. Deɛ me greatest challenge baako a me fɛsi wɔ ministry paa a me bɔ no ho me bɔ mpa still me kɔ so fɛsi ne sɛ sɛ nyame fa me so ɛboa wɔ bi ɛnɛ ɛnɛ na wɔn me wɔkye na wɔn me biom aseda kra wɔn mpa. Powerful fɛsi wa. Ɛɛ, wiase yi mu deɛ, ɛyɛ saa. Wɔse sɛ wɔfa obi so boa, Onyankopɔn fa ne so boa obi nnɛ, ɛne na nipa no anim no, ɔkyena ɔnnim no biom. Aseda ka fusuu mma. Maame Paapa, wotie me? Kae w'akyi adwumadie na wohwɛ no. Sɔfoɔ no, wakae n'akyi nti na waba dwumadie yi so. Wo nso kae w'akyi a, wobɛtumi aba dwumadie wei so. Ɛɛ, mo asɔre no din ne sɛn? The Divine Grace From Above Ministry International.

Yɛse mo sɔfo panin wɔyɛ ade nea ɛnyɛ koraa montumi nka, nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu? Ɛnyɛ ɛnyɛ nokorɛ da. Woyɛ sure? Yeah. Wei mu nyɛ yaka or kwafla pii o, onim bible no mu, bible nkita no wɔ ha, but me kɔ san baa mo akyi ɔkan nea ɛwɔ hɔ de maa me. Ɛɛ onua wowɔ hɔ? Me wɔ hɔ paa. Asɔre no din de sɛn? The Divine Grace From Above Ministry International. Ɛɛ DOP. Ɛnkyɛ ɔno nso bɛfa no bɔmp time. Wahu camera no? Ɛyɛ wo nko ara wo dea. Hwɛ camera no dinn na to bɔmp mmiɛnsa na yɛmfa wo bɔmp question no mma no. Piaw! Piaw! Piaw! Bɔmp wei yɛ different from bɔmp wɔn ato wɔ show wei so nyinaa nti ebia ɛyɛ hefoɔ bɔmp? Iraq anaa Pakistan anaa? Bɔmp wei ne deɛ me meto maa wɔn a wɔmpɛ sɛ Nyame mma bɛtena ase. Ɛnte saa asafo, Kristo asafo bɔmp. Wei kɔ ma wɔn a, mefa no sɛ adebɔneyɛfoɔ a wɔwɔ asase yi so a wɔmpɛ sɛ Nyame mma ho bɛto wɔn, mahyia wɔn nyinaa ase. Ɛnneɛ ɔbɔ me question a, ɛdi kan, yɛse asɔredan mu hɔ no, ɛyɛ asɔre no a mowɔ mu no. obi ba asɔre no mu, ɛma wo papa anaa wo sɔfo panin twe no bɛn Kristo. But na ɛyɛ mo sɛ ɔbɛgye mo position nti ɛma wo bo fuw kakra na asɔre no koraa na wompaa ba. Nokorɛ biara nnim ɛsiane sɛ. Woboa, yɛasane yɛbɛbisa question, yɛyɛ nhwehwɛmu ansa yɛbɛyɛ saa. Yɛse obi ba asɔre no mu, ɛma afei na ɛyɛ mo sɛ ɔbɛgye mo tenaberɛ, ɔbɛgye mo daberɛ nti na afei. Mo tan nipa nani afei nso no na wɔn asɔre no koraa no mo ba no biara biara mo ma no sɛ first no ka nokorɛ no a ɛwɔ mu no yɛn yɛ nhwehwɛ mu sɛnkyerɛfoɔ yɛn yɛ nhwehwɛ. Papa me ma wate aseɛ sɛ nokorɛ biara nni mu. Wo yɛ sure? Me yɛ sure. Wa sɛ de gyidie mu yie wɔ se nokorɛ biara nni mu me huna huna no bɛ sɛ wɔ aben wɔ Onyame mu wɔ aben wɔ Onyame mu fire enti no nokorɛ biara nni mu. Nokorɛ biara nni mu nea enti a me ka se nokorɛ biara nni mu no Ɔse Nyame dwuma no na ɛyɛ dɛn hwɛ na wode akɔ so ɛna adwuma no so nanso apaafo no yɛ dɛn esua ɛno nti meme koraa ɛnɛ yi a mewɔ ha yi sɛ woyɛ obi na wowɔ hɔ wohu sɛ Nyame nsa wɔ wo so na wonnya sɔfo biara anhyɛ no ase a mɛto nsa afrɛ wo sɛ wobɛtu anamɔn na wabɛka yɛn ho na yɛatumi ayɛ Nyame dwuma no akɔ akyire. Powerful. Ɔbɔm question ɛtɔ so mmienu wonim hwɛ no ɔnim anya problem o because yɛate yɛhyɛ da bɛtetɛ hɔ yɛbisa asɔre mma no ansa na yɛbɛfrɛ sɔfoɔ bi no yɛbɛhwehwɛ mu ansa na yɛbisa ɛbaa no sɛn ɛna wo ne wo sɔfo panin nya correction ho problem. Meyɛ obi a me m'ankasa meyɛ adwuma nti m'ani ngye. mɛ like mɛni di correction akyi na mɛni di. Yɛsi yɛsi wɔn kan correction ni wie yɛ no wo check a amount no wɔn nya no ɛso wo hwɛ nipa baa yɛ paa wɔn bɛ tena amount ni sa. Mi ɛno deɛ. Ɛna kyerɛ sɔfo panin sɛ wo srɛ na awɛ deɛ ɛna ɛbɛ yɛ a wɔn fa na ade ɛwura bɛ na mu. Dabi mi papa kan sɛ akoa bi a ntumi ne ne wura nyɛ pɛ ampa nso. Mennim m'anim no Nyame nye bia Nyame fie hɔ nti no m'ani nndi asɔre sika akyi. Nyame nipa, mepɛ sɛ wontu w'asɔfoɔ asɔfoɔ a ɛwɔ abɔnten a wɔhwɛ wɔ fo a ɛyɛ ne sɛ afei na wɔahyɛ Nyame dwuma ase nti wɔnkɔgye aduro na n'asɔre no ntumi ntu mpɔn nkɔ anim ntɛm to wɔn fo. Yoo papa Africa mepɛ sɛ me fa akwanya wei na me to me nua asɔfofoɔ nyinaa a ɛhwɛ me sesia a it's like ɔsɔre wo start asɔre nkɔ so asɛm basabasa nneɛma basabasa ɛkɔ so a woyɛ w'adwene sɛ wobɛkɔ aduro so a woyɛ w'adwene sɛ asɔre asɔfo adwuma koraa wobɛgyae ba mepɛ sɛ me to wo fo mɛngyae because if your faith is not tested your faith cannot be trusted ɛnti deɛ wofɛ mu nyinaa bɔ mmɔden no pass test no bade baako a mepɛ sɛ mema wo teaseɛ ne sɛ without prayer you can't make it and you can't do it bible say the weeping may dwell in the night but joy is coming in the morning de me ba me me me me tu wofo sɛ bɔ mpaeɛ no ka kyerɛ awurade sɛ awurade yi asɔre no firi atamfo nsam na Awurade ankasa na esi n'asɔredan a Awurade ankasa ntetem asɔre no, na Awurade yi bayifo, kɔsiafo, gyimifo, kokosanfo no firi asɔre no mu, because sɛ nkurɔfoɔ no te asɔre no mu a, because nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a wɔn wɔ asɔre no mu a wɔn gurupu, ibi sɔfo maame ankasa betumi ne me bɛsena yɛ baako a ɔbɛfa ebi mu wɔ mu a wɔyɛ kokosanfo ɛma no. a ɛbɛko tia asɔre no ba ne nyinaa no ɛsɛ sɛ wobɔ mpaeɛ no srɛ awurade ahɔ ne ne mmɔborɔ ho to asɔre no so ansa na asɔre no atumi agyina pawafo nyame nipa o nkwalaa ne too bomb wode ɔbɛto fire ti hwɛ camera ne din ɛyɛ nko adea fire fire fire mmiɛnsa. Fire! Fire! Fire! Ɛho nipa, fire ne mu ɔhye. Ɛboro m'adwene me nteaseɛ so kakra. Fire yi ɛyɛ nyame deɛ anaasɛ ɛyi? Fire yi meto yi ɛyɛ Nyankopɔn deɛ. Ɛfiri nyame. Ɛfiri nyame. Ɛne ɔ fire question yɛ di kan yi. Woayɛ ready sɛ ɔbɛ ansa? Meyɛ ready. Nyame nipa nti yɛnkɔ. Yɛnkɔ. Anuam ne adɔfo, kae w'akyi adwumadie no na wogu so a wɔhwɛ no. Dodo Akonya yɛntumi nnye. ne yɛn deɛ yɛn nfa mmɔ so nti na ɛma nyame nipa afa ne fire time no me yɛ sure sɛ obia expect nyame nipa fire a yɛdi kan nyame nipa yɛn yɛn nti sɛ yɛ sɛ miracles a woyɛ wɔ asɔre dan mu wɔn adwuma a woyɛ wɔ asɔre dan mu nyinaa no wafra mu nokorɛ bɛn ne wɔ mu ansa ne yɛbɛbisa asɛm no na yɛnim deɛ yɛpa akyerɛ ansa ne yɛbɛbisa yɛn yɛn nti yɛ sɛ miracles a woyɛ wɔ asɔre dan mu nyinaa no Wafira mu, ɛmfi Nyame. Nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu? Ɛnyɛ nkɔre. Papa Afrika, ɛnyɛ nkɔre da. Ɛba no sɛn na obi yare otumi de onsa ato no so na wasɔre na obi ani afira ɔkasa na ɛɛ. Sɛ adom no yɛ diwu wɔ ne deɛ awuo nti me bɛbia meka ma me ba nom nye sisiɛ deɛ nti na meka sɛ me ba nom nyina ɔmo wura me bedroom ɔmo deɛ ɔmo pɛ bia ɔmo bɛyɛ because me pɛ sɛ wodi me kyɛ sɛ wogye me di wohu deɛ me yuzu nti me me yuzu Because tumi bia ni sɛdeɛ bible se boso so mu yɛ kɔsiasɛm o nti bebia me meka sɛ sɛ the day a me metu me nan sɛ mekɔ boso fie awurade ku me wɔ kwan so adom bebrewe mekɔ mekɔ pɛ dɛm papa hwɛ me adom no me nim sɛ na meka nti wowo hwɛ me na adom wɔ wo so na adom no mpie a fa me nɔmba no no frɛ Powerful. Fa Nyankopɔn nipa number ɛna ɛgu screen ase na frɛ no. Ɛɛ Nyame nipa. Oh fire question a ɛtɔ so mmienu. Ɛɛ yɛnyɛ ne nteɛ sɛ. Sɛ mokɔ sukuu wie na mohu sɛ abrabɔ no mu ayɛ den a mo nsa ntumi nkɔ mo ano a, mose moafa Nyame. Yes, ɛwom ampa, ɛwom paa because Nyame dwuma no ɛyɛ ɔfrɛ o. Bible se many were called but few were chosen. Sɛ Nyame frɛ wo a, ɔbɛsumi ayi bi, ɔbɛsan ayi bi afiri mu. Adɛn ntia? Obi Nyame frɛ no wɔ nokɔredeɛ mu paa but sɛ ɔstarte ministry no na ɛma ɔmo yɛ den a na wakɔ frɛ mu. na ɔkɔfrɛ mo ba mepɛ sɛ metu wo fo sɛ ɛda bi wɔ hɔ ɛba no nipa ntumi ntwane dade a wode wo sa bɛgu wɔ bo no ɛhɔ na wobɛyɛ nyame nipa ampa a anaa wonyɛ nyame ɛhɔ na ɛbɛ ho ɛnti I'm not here to judge anybody yɛ nyina yɛyɛ nyame adwuma ɛwɔ nkɔre mu ɔwɔ doburo ɔwɔ doburo wɔn so a wɔhyɛ me woyɛ sɔfoɔ nso bɛtumi aba adwumadie so Woakɔ ɔhaw bi mu, wopɛ sɛ wommra na wo ne yɛn mmɛkyɛ, wobɛtumi aba. Asɛm bi ato wo, wopɛ sɛ wo ne yɛn mmɛka, wobɛtumi aba dwumadie yi so. Tu anammɔn na bra Nyankopɔn nnipa nan ase na wo nso wobɛyɛ nhyira. Ɛɛ w'asɛm atwa to, ɛpɛ sɛ yɛma wo just thirty seconds, fa yɛ advert na ma ho. Yoo ɛɛ mepɛ sɛ me use opportunity wei na meka kyerɛ obi biara hwɛ me a maybe yare bi. aba wo so, obi tu wo duro, obi yɛ wo bɔne bi, nneɛma bi, nneɛma basabasa bi kɔ so, wonte aseɛ, bosom bi na ɛwɔ wo fie, anaa ɔka sɛ wokɔ di bosom bi na ɛha wo. Paatwo frɛ me, fa me nɔmba no, na wofrɛ me, na woto wɔn ama wɔba, na Nyankopɔn fa me nsa nso agye o. Ɛna mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ, every Saturday 6 pm ka, every Saturday 6 pm, grace hour, bɔ mmɔden na wonya mmerɛ, Hwɛ yɛ wɔ Passion TV Ultimate for You. Bɔ mmɔden paa na ɔhwɛ yɛ because adrasɛdeɛ ɛba no nkurɔfo asa na mi wɔ studio sisi akra nkurɔfo wɔ mi akyi because nyame nfa mi nsa so ɛyɛ sɛkyerɛni paa nyame nhyira wo God should keep you safe in Jesus name amen. Mo mmienia mo nka sɛ amen. Amen. Yɛda mo ase ɛha ne yɛde wo bɛsi. Bye bye.